хочу спросить каково качество нашего звука слышно ли меня еще раз мы проверяем качество звука слышно ли меня что я говорю

Ирон ӕвзаг у хъӕздыг ӕвзаг. Алчидӕр ӕй зоны, йӕ райдиан, йӕ ратӕдзӕн у рагзамантӕй, нӕ кадджын фыдӕлтӕ йыл дзырдтой. кӕрӕдзийы ӕмбӕрстой, литературӕйы классиктӕ сдзырдтой ирон ӕвзагыл дзургӕйӕ размӕ цыдысты ӕмӕ ирон ӕвзаг сразы хъӕздыг ӕвзаг размӕ цӕугӕйӕ ӕнтыстдӕрӕй зоны йӕ райдиан йӕ рафӕдзӕн цыди. Уымӕ гӕсгӕ рагзамантӕй мӕхӕдӕг дӕр кадджын фыдӕлтӕ дзырдтой ирон театры актер ӕмӕ мах арӕх сӕмбӕрстой литературӕйы классиктӕ, ӕмӕ уыцы взаг ирон ӕвзагыл, ӕвзагӕй размӕ цыдӕр иртасыны, ирон ӕвзаг сразы хъӕздыг ӕвзаг, уымӕн ӕмӕ цӕугӕ алчидӕр ӕй зоны, йӕ иуын райдиан йӕ рахӕцын фӕсарӕйнаг драмӕ гӕсгӕ, рагзамантӕй, фӕлӕ нӕ

Хъусӕм, нӕ хъусӕм, кӕд нӕ бон у дарддӕр нӕ ныхас кӕнӕм. Нӕ бон у нӕ? Мӕ ныхас цӕуыл уыди? Тӕлмацгӕнӕг куы нӕ ахада, куы нӕ хъуыды кӕна, куы нӕ нымайа, цы взагмӕ тӕлмац кӕны уацмыс, цы адӕмыхатт дзурынц, адӕмы хъӕздыгдзинад, адӕмы фарн бирӕ у куыд зонӕм, афтӕмӕй. Ӕвзаг сывзӕрди адӕмы хсӕн, адӕмыл дзурынц, ӕмӕ адӕмӕн ӕмбӕрстгонд куы нӕ уа, уӕд уый дӕр раст нӕу. бынтонӕй наукон бындурыл куы сӕвӕрай ӕмӕ йӕ цы дзырдтӕй нӕ пайда кӕнынц адӕм, ахӕм дзырдтӕй куы байдзаг кӕнай, уӕд уый дӕр бынтон хорз нӕу, уымӕн ӕмӕ хуымӕтӕг ӕвзаг нӕ уыдзӕни. Чи зоны ӕмӕ се ппӕт уацмыстӕ уыцы бындурыл нӕ хъӕуы тӕлмац кӕнын, уыцы закъонмӕ гӕсгӕ. Ис уацмыстӕ, кӕцытӕ сӕхимӕ домынц наукон ахадындзинад, цӕмӕй сӕм наукон цӕстӕнгасӕй кӕсой ӕмӕ сӕ уыцы бындур, наукӕйы бындурыл тӕлмац кӕной. Зӕгъӕм, поэзи. Ӕр поэзи куы тӕлмац кӕнай ӕмӕ прозӕ куы тӕлмац кӕнай, уым дӕр, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ис йӕхи, йӕхи подход, йӕхи ахадындзинад ӕмӕ йӕм хъӕуы хи сӕрмагонд мадзалы ссарын цӕмӕй йӕ атӕлмац кӕнай прозӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы ӕнцондӕр у уымӕн ӕмӕ нӕ ӕрвылбон царды мах иууылдӕр дзурӕм прозӕйӕ ӕмӕ уый бындурыл куы тӕлмац кӕнай уӕд ӕнцондӕр у цӕй нӕ фӕлтау поэзи куы тӕлмац кӕнай Ӕз мах куыд актертӕ, афтӕ арӕх банкъарӕм, тӕлмац зӕрдӕмӕдзӕугӕ у, удыгас у, цӕринаг уыдзӕни, нӕ уыдзӕни, уый арӕх бафиппайӕм. Ӕнцон дзурӕныл уыдзӕнис ӕви нӕ уыдзӕнис. фыссӕгӕн йӕ хъуыды баззадис тӕлмацимӕ ӕви рӕстӕмбис фӕци йӕ хъуыды ӕмӕ дзы бирӕ хабӕрттӕ, хъыгагӕн, ахаудысты. Уыдӕттӕ дӕр тынг бамбарӕм арӕх. Ерыс ахуыр куы кодтон, Щукины номыл училищӕйы Мӕскуыйы уӕд махӕн нӕ дипломон куыст уыди Островскийы пьесӕ «Доходное место». Ратӕлмацӕй кодта Дзасохты Музафер. Ӕвзӕр тӕлмац нӕ уыди, хорз тӕлмац уыди, фӕлӕ уӕддӕр нӕ ахуыргӕнӕг Юрий Михайлович Ӕфсаров, дзӕнӕты бадинаг, разамонӕг уый махӕн йӕ ахӕм бӕстон куыст бакӕнын кодта ӕмӕ нӕ рбадын кодта ӕмӕ алы хъуыдиат дӕр ирон ӕвзагмӕ тӕлмацгонд чи уыдис уыцы пьесӕ пьесӕ островский пьесӕ алы хъуыдиат дӕр дзы байдыдтам ногӕй ӕвзарын ӕмӕ йӕ островскийӕн йӕхи ӕвзагимӕ барын Мы ахӕм бӕстон куыст бакодтам ӕмӕ йӕ бамбӕрстам, хъӕугӕ куыст кӕй уыди. Ӕмӕ дзы уыдис ахӕм хъуыдӕттӕ ӕмӕ бынӕттӕ, кӕцытӕ, чи зоны, мӕ литературӕйӕн бӕззыдысты, фӕлӕ сценӕйӕн та ӕххӕст фаг нӕ уыдис. Фаг ахорӕнтӕ дзы нӕ уыди, кӕнӕ йӕ хъуыды гыццыл фӕлӕмӕгъдӕр и, уый хыгъд. мӕнӕн тынг стыр куыст бакӕнын кодта. Мӕйой мӕнӕн комкоммӕ мӕнӕн тынг пайда фӕци. Афтӕ зӕгъӕн ис ӕмӕ фӕхъӕстӕ дӕн тӕлмацы хъуыддагӕй. Мӕ зӕрдӕмӕ цӕуын байдыдта тӕлмац кӕнын ӕмӕ мын уый фӕстӕ фӕстӕдӕр фадат фӕци ирон театры сценӕйы сценӕйӕн тӕлмац кӕнын. ӕмӕ ратӕлмац кодтон Гоголы пьесӕ «Игроки». Схуыдтам ӕй сӕрӕнгуырдтӕ. Ӕрӕмдӕр бирӕ фӕхъуыдытӕ кодтам, куыд ӕй схонӕм, уымӕн ӕмӕ «Her игроки» уый игроки у. Ӕмӕ уыцы дзырды ис алырдӕм дӕр ӕй бамбарӕн, игроки, зӕгъгӕ. уый мӕнӕ цардӕй чи хъазы, ахӕмтӕ, игроки, комкоммӕ хъӕзтытӕ чи и, зӕгъӕм, шахмӕттӕ, къамтӕ ӕмӕ шашкӕтӕ, доминотӕ, кӕнӕ ма ӕндӕр исты ахӕм хъазт, кӕнӕ ма нӕ кӕй хонынц азартные игры, уый бындурыл дӕр ӕй банымайӕн и уыцы сӕргонд, уацмысӕн йӕ сӕргонд игроки. Фӕлӕ ма йын ис ӕндӕр хуызы бамбарӕн дӕр, йӕ цардӕй чи хъазы ӕмӕ адӕмы цардӕй чи хъазы, уый уый нымайгӕ йӕ схуыдта, зӕгъгӕ, Гоголь йӕ уацмыс Игроки. Ӕмӕ иууылдӕр фӕсагъӕстӕ кодтам ӕмӕ ирон Ӕвзагмӕ мӕ сӕрмӕ цы рцыди мӕ мӕ зӕрдӕмӕ цы фӕцыди мӕ мӕнмӕ гӕсгӕ автор хъуыдымӕ хӕстӕгдӕр чи уыди, уый у сӕрӕнгуырдтӕ. Уыди нӕм алыхуызы хъуыдытӕ хъазаг адӕм ӕмӕ уӕддӕр ӕрлӕудыстӕм йӕ ууыл сӕрӕнгуырдтӕ. Сӕрӕнгуырдтӕ Алырдӕм банымайӕн дӕр и мӕ уымӕ гӕсгӕ нӕ зӕрдӕмӕ фӕцыд уымӕн ӕмӕ сӕрӕнгуырд куыд сӕрӕнгуырд ис зӕгъӕн адӕймагӕй, кӕцы архайы йӕхиуыл, йӕхи фӕллойӕ. Кусы, зивӕггӕнӕг нӕу, сӕрӕнгуырд у, размӕ цӕуы, размӕ тырны, ныфсджынӕй, хъаруджынӕй ӕмӕ йӕ къухы ӕфты мадзал кӕны, ницы дзы ирвӕзы ӕмӕ у сӕрӕнгуырд, ӕнӕзивӕг, сӕрӕнгуырд. сӕрызондӕй дӕр куырыхон, хъаруйӕ дӕр куырыхон ӕмӕ йӕ хъуыддӕгтӕй дӕр ӕй ӕвдисы, сӕрӕнгуырд кӕй у, уый. Уый иуырдӕм. Иннӕрдӕм сӕрӕнгуырд бамбарӕн и, фӕлитой митӕ куы кӕнай, ӕмӕ фӕлитой миты фӕрцы дӕхицӕн пайдатӕ куы хӕссай дӕ бинонтӕн кӕнӕ комкоммӕ дӕхицӕн ӕмӕ фӕлывды фӕндагыл куы рлӕууай, уӕлдайдӕр къорд, зӕгъӕм, цалдӕр адӕймаджы иумӕ ахӕм уынаффӕ куы рахӕссой царды ӕмӕ ӕма иумӕ ӕрбаввахсом ӕмӕ сӕрӕн митӕ кӕнӕм, зӕгъгӕ, уӕд уый бамбарӕн и уый, ӕмӕ сӕрӕнгуырд лӕппутӕ сты, зӕгъгӕ, сӕрӕнгуырд. Ома, сӕ хин миты фӕрцы сӕ сӕ хин миты фӕрцы сӕ къухы бафтыди ахӕм мадзӕлттӕ. Сӕрӕнгуырд разындысты, зӕгъгӕ. Германы куы исӕм рӕстӕг, 90-е кӕй хонӕм, нӕуӕдзӕм азтӕ, уӕд уым сӕрӕнгуырд лӕппутӕ бирӕ уыди, сӕрӕнгуырд адӕм бирӕ фӕзынди. Ӕмӕ йӕ уыцы рӕстӕгмӕ куы ивазай уыцы хъуыды, уыцы ныхас, уӕд ӕй бамбарӕн и, ныхас комкоммӕ кӕуыл цӕуы, уый. Науӕдз ӕмӕ сты, уыдис бирӕ сӕрӕнгуырд. фӕсивӕд, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ ӕнӕрӕдыдӕй алчидӕр бамбардзӕн, ныхас цӕуыл цӕуы, уый. Уымӕ гӕсгӕ нын, мӕнмӕ гӕсгӕ, фӕпайдайы уыцы сӕргонд мӕ Гоголы Игроки схуыдтам сӕрӕнгуырдтӕ. Уый фӕстӕ уый хӕдразмӕ ма уыдис Вампиловы пьесӕ «Провинциальный, провинциальные анекдоты», уыдис дзы двадцать минут с ангелом зӕгъгӕ ахӕм сӕргонд ын уыдис хицӕн уацмыс кӕцы сывӕрдта дыууӕдӕр игроки дӕр сывӕрдта цӕгӕраты руслан куыд дипломон куыст уыди уымӕй размӕ та ма сывӕрдта провинциальные анекдоты уый дӕр ратӕлмац кодтон ӕмӕ афтӕмӕй тӕлмац цы фарстатӕн мӕ тӕлмацӕн йӕ куыстмӕ зӕрдӕмӕ цӕуын байдыдта Ӕмӕ дзы зӕрдӕмӕ гӕсгӕ мӕхицӕн нӕй удӕнцой куыстыл нымайын ӕмӕ ахадгӕ куыстыл, рӕзгӕ кӕна адӕймаг. Стӕй ӕвзаг хуыздӕр ӕнкъарын байдыдтон, мӕнмӕ гӕсгӕ, уый хыгъд, уый фӕрцы. Эр, зӕгъӕм, ӕртӕккӕ хъӕуы ратӕлмац кӕнын. фӕнды ма аныхас кӕнын, подсрочный перевод кӕй хонӕм, ӕмӕ хъуыдыйы бындурыл подсрочный тӕлмац нӕ подсрочный перевод ӕмӕ хъуыдыйыл хъуыдыйы бынду авторӕн йӕ хъуыдыйы бындурыл кӕй сывӕрынц ахӕм тӕлмац. Алчидӕр зоны, фехъуыста дзырд, ныхас хъуыды в чужой монастырь со своим уставом. Ӕмӕ Герой, зӕгъӕм, подстрочный перевод ды бындурыл куы кӕнай, уӕд ӕй уӕд ӕй тӕлмацгӕнӕг ратӕлмац кӕндзӕн кӕйдӕр моладзан донмӕ, хизакъӕдтимӕ ничи цӕуы, кӕйдӕр моладзан донмӕ, нӕ? То есть чужой монастырь. Монастырь уый моладзан дон у, кӕйдӕр чужой ӕмӕ йӕ афтӕ куы дзурай, уӕд уый хуыйны подсрочный перевод. В чужой монастырь со своим уставом. Фӕлӕ йын ис ӕвӕццӕгӕн ратӕлмац кӕнӕн афтӕ. Ирон адӕймагмӕ йӕ ӕвзаджы хъӕздыгдзинадыл куы дзурӕм, уӕд ирон адӕм та афтӕ фӕзӕгъынц: кӕй уӕрдоны бадай, уый зарӕг кӕн. Ӕма иуӕй чузой монастырь сӕ цӕвӕн уставӕн ку дзорай, уӕд уым уӕрдони кой нӕй, у моладзандони темӕй. Ма уый хицӕн дзырд у, моладзандон дзы ис, фалӕ йын йӕ хъуыды чи у ӕмтгӕй куы райсай, уӕд йӕ хъуыдытӕ уый у, ӕмӕ иронау та уынут, куыд у ирон ӕвзагмӕ та арӕхстӕн, иронау та афтӕ у, кӕй уӕрдоны бадай, уый зарӕг кӕн. Ӕмӕ хъуыды у баззади, мӕнмӕ гӕсгӕ, уырыссаг ӕвзагӕй йӕ куы ратӕлмац кӕнай ӕмӕ йӕ ирон ӕвзагӕй куы сдзурай, уыцы хъуыды, чужой мӕн ӕстыд со своим уставом, уӕд уыцы варианты мӕнмӕ гӕсгӕ нӕ фесӕфта йӕ арф хъуыды, йӕ комкоммӕ хъуыды. кӕй уӕрдоны бадыс, уый зарӕг кӕн. Йомӕ гӕсгӕ архайын хъӕуы ууыл, ӕмӕ цӕмӕй дзырдты бындурыл ма цӕуа тӕлмацгонд уацмыс, фӕлӕ тӕлмацгонд хъуамӕ цӕуа хъуыдыйы бындурыл. Цы зӕгъинаг у автор ӕмӕ йӕ дӕхи ӕвзагыл та уыцы хъуыды куыд адӕймагӕй цымӕ куыд сдзурид уыцы хъуыды куыд райхъуысид цымӕ дӕхи ӕвзагыл уыцы хъуыды ӕмӕ йӕ уый бындурыл скӕнын хъӕуы ис ма иу ӕрӕджы мын ӕй дзырдта актер пьеса ромео и джульетта ӕмӕ йӕ тӕлмац кӕнынмӕ радтой Нал ӕй хъуыды кӕнын, чи уыди, кӕмӕн ӕй бабар кодтой, уый, фӕлӕ дзы уыдис, хъыгагӕн ӕй не сбӕлвырд кодтон, фӕлӕ йын йӕ уыдис дзы ахӕм хъуыды: лӕппу ахӕм уӕнгрог у, тынг уӕнгрог лӕппу. Ӕмӕ рагӕпп-багӕпп кӕны зӕххыл не нцайы, афтӕмӕй. Хъыгагӕн ӕй бӕстон, кӕцы сценӕ у, уый нал хъуыды кӕнын. Ӕмӕ уый ратӕлмац кӕнын хъуыдис. Ӕмӕ йӕ тӕлмацгӕнӕг, ома равдисын хъуыдис, лӕппу куыд уӕнгрог у, куыд чъыллиппытӕ кӕны, куыд гӕппытӕ кӕны, зӕххыл не нцайы. йӕ туг ын хъӕвзы, чи зоны мӕ ӕгӕр кӕй бауарзта, уый тыххӕй, кӕнӕ ма ӕндӕр аххосӕгты тыххӕй. Ӕмӕ йӕ тӕлмацгӕнӕгмӕ радтой, ме тӕлмацгӕнӕг та ратӕлмац кодта афтӕ: Джызӕлаг сӕгъы гӕппытӕ цы кӕныс, зӕгъгӕ. Ӕмӕ Дзуццаты Тамерлан чи у, режиссер, уый ӕркасти уыцы, куы ауыдта, афтӕ ратӕлмац кодта, Фыссӕг уыдис, бахудти йӕ мидбылты ӕмӕ загъта, Шекспир куыд ӕй хъуамӕ уа Шекспиры ӕмӕ дзы Джызӕлтӕ кӕцӕй фӕци, зӕгъгӕ, уымӕ, джызӕйлаг сӕгъгӕппытӕ цы кӕныс, зӕгъгӕ. Эрой уыди ӕвзӕр тӕлмац, уымӕн ӕмӕ комкоммӕ ахӕм, куыд сӕ схонӕм, вольносттӕ, нӕ, бынтон уӕгъд тӕлмацӕн дӕр бар нӕй, уымӕн ӕмӕ хъуамӕ хъуыды кӕна ӕмӕ йӕ ӕмбара, уымӕн ӕмӕ уый махӕн нӕхи, куыдӕй зӕгъон, хуымӕтӕг хуымӕтӕг ӕвзагӕй цы пайда кӕнӕм ӕмӕ нӕхи мидӕг цы прозӕйӕ дзурӕм, ӕрвылбон царды прозӕйӕ ӕмӕ нӕхи мидӕг цы гыццыл нюанстӕ и, сусӕгдзинӕдтӕй, сусӕг ныхӕстӕ ис, уыдон Шекспирмӕ хӕссын нӕ бон нӕу, уымӕн ӕмӕ йӕ уӕд кӕнӕм аслам Шекспиры текст. Ӕмӕ уый, уый раст нӕу. Зӕгъӕм, нӕмттӕ ирон нӕмттӕ нӕ бахӕсдзынӕ Шекспиры уацмыстӕм, кӕнӕ нӕ бахӕсдзынӕ ирон хъӕуты нӕмттӕ кӕнӕ ма ӕндӕр исты комкоммӕ мӕнӕ ирон, зӕгъӕм, нарты кадджытимӕ баст чи у, ахӕм темӕ кӕнӕ хъуыды, уымӕн ӕмӕ уый уымӕн гӕнӕн нӕй. Кӕнӕ нӕ ӕрвылбоны цардимӕ баст чи у, ахӕм комкоммӕ ирон адӕммӕ чи хауы, ахӕм хъуыды. Кӕнӕ цаутӕ, кӕнӕ хъуыды, кӕнӕ цаутӕ. Уымӕ гӕсгӕ уый дӕр раст тӕлмац нӕ уыди. ӕмӕ йӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, режиссерон айста йӕхимӕ. Махӕн куымӕй загътон уӕлдӕр, фӕнды ма мӕ цы ранымайын, ирон театрӕн чи ратӕлмац кодта уацмыстӕ, кӕй зонын, уыдон. Куыд загътон, афтӕмӕй Плиты Грис уыдис дзырды дӕсны. Тынг Хорз ратӕлмац кодта Шекспиры ӕмӕ йыл уыцы тӕлмацӕй куы пайда кӕнай ӕмӕ йыл куы дзурай уыцы ӕвзагыл, уӕд цымӕ дӕхи ӕвзагыл дзурыс ирон ӕвзагыл ӕцӕгӕйдӕр, цымӕ Шекспирӕй йӕхӕдӕг ирон ӕвзагыл ныффыста, йӕ афтӕ зӕгъӕн ис ӕмӕ ӕнӕрӕдыдӕй? ӕцӕгӕйдӕр афтӕ у. Уый хыгъд йӕ хъуыды чи у, йӕ хъуыды нӕ сӕфы. Стӕй вӕййы къӕбӕлдзыг хъуыды, къӕбӕлдзыг хъуыды, бирӕ ахорӕнтимӕ хъуыды. Шекспирӕн йӕхицӕн куыд у, Шекспирӕ йӕхӕдӕг куыд сфӕлыста, куыд ӕй ныздыхта хъуыды, афтӕ рауайы, афтӕмӕй баззади ирон ӕвзагыл дӕр. Уый цӕй фӕрцы? Уый уый фӕрцы, ӕмӕ плиты грисы дӕсныйад у ам сӕйрагдӕр дӕсны уыди дзырды дӕсны ӕмӕ уый фӕрцы тӕлмац дӕр уыди хи ӕвзагмӕ тӕлмацгонд ӕрцыдис куыд оригинал афтӕ ӕмӕ уӕдӕй ардӕм актертӕн дӕр ӕнцон у уыцы ӕвзагыл дзурын Дзасохты Музафер ирон театрӕн тӕлмац кодта Ходы Камал, куыд зонын, афтӕмӕй. Кокайты Тотрадз уӕлдӕр загътон, уый дӕр тынг рӕсугъд ратӕлмац кодта Ричард III актертӕй зӕрдӕмӕ тынг фӕцыди сӕхимӕ, айстой сӕ зӕрдӕтӕм ӕмӕ сын ӕнцон архайӕн уыди уыцы тӕлмацы бындурыл кӕрӕдзимӕ ахастдзинӕдтӕ ссардтой ӕнцонтӕй. нӕхи актёрты куы исӕм, уӕд дзӕнӕты бадинаг Бытъӕты Роберт рухсаг уыд. Уый тынг арӕх тӕлмац кодта ӕмдзӕвгӕтӕ дӕр ирон театры спектакльтӕн. Робертмӕ дӕр уыдис уыцы дӕсныйад, ӕппыныдзух бадти славартимӕ ӕмӕ тӕлмац кодта ирон ӕвзагмӕ уырыссаг классиктӕ, фӕсарӕйнаг классиктӕ ӕмӕ йӕ тӕлмац уыдис уымӕн дӕр ахадгӕ, зӕрдӕмӕдзӕугӕ ӕмӕ йыл уыди ӕнцон архайӕн сценӕйыл. Мӕхицӕн ма ам Ӕртӕккӕ мӕнӕ мах кусӕм Чеховы радзырд хуыйны палата номер шесть ӕмӕ дзы ам дӕр ис тӕлмацы фарстатимӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, сӕмбӕлдыстӕм, фӕбыцӕу стӕм, тох кӕнын байдыдтой, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уырыссаг ӕвзаг ирон ӕвзагимӕ, уымӕн ӕмӕ Чеховӕн йе взаг у алкӕцы авторӕн дӕр у йӕхи ӕвзаг, йӕхи миниуджытӕ йӕм и, йӕхи фӕзилӕнтӕ дзы и, йӕхи ахорӕнтӕ. Ӕмӕ нӕ хӕс уыди бахъахъхъӕнын ӕвзагӕн йӕ рӕсугъддзинад дӕр уырыссаг ӕвзагӕн иуырдыгӕй нӕ диссаг у стӕй чеховӕн йӕ хъуыды чеховӕй куыд ныздыхта чеховӕй куыд хъуыды куыд чеховмӕ куыд цы ахорӕнтӕй уыцы ахорӕнтӕ цӕмӕй ирон ӕвзаджы дӕр баззайой Ӕмӕ йӕ хъуыды дӕр йӕ ахӕм арф ӕмӕ бындурджын баззайы ӕмӕ стӕй зрительмӕ цӕмӕй ӕнцонтӕй хӕццӕ кӕна, уымӕн ӕмӕ йӕ бынтон куы ныздухай ӕвзаг ӕмӕ йӕ, зӕгъӕм, хӕдзары бадгӕйӕ, къофи цымгӕйӕ, чай цымгӕйӕ ӕмӕ йӕ афтӕ куы кӕсай чиныгӕй, уӕд, чи зоны, ӕмӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ вӕййы тӕлмац. фӕлӕ сценӕмӕ куы рахизай ӕмӕ йыл куы архайай, действий дзы куы уа, динамикӕ дзы куы уа, быцӕудзинад куы уа хъайтарты хсӕн ӕмӕ афтӕмӕй уыцы взагӕй куы пайда кӕнай, уӕд уыйас ахадгӕ нал вӕййы. Уымӕ гӕсгӕ тӕлмацгӕнӕг хъуамӕ хъуыды кӕна, мӕ тӕлмацӕй пайда кӕндзысты сценӕйыл, зӕгъгӕ. Ӕмӕ йой хыгъд махӕн тӕлмац бабар кодтам Рӕстдзинад-ы кусӕг Дедегкаты Залинӕйӕн. Телефонӕй бадзырдтон, мӕ мын йӕ ном загътой, уымӕй радтам ӕмӕ уыимӕ ӕмкуыст фӕкодтам бирӕ фарстатимӕ. Бирӕ нӕ уыдысты, фӕлӕ дзы кӕцыдӕр бынӕттимӕ не сразы дӕн, не сразы стӕм, фӕстӕмӕ сыл кӕмдӕрты хицӕнтӕй акуыстам. Ӕмӕ ӕнӕуый та куы райсӕм, ӕмтгӕй райсгӕ, уӕдӕй тынг хорз ратӕлмац кодта ӕмӕ иу-иу нӕ ног. Ӕртӕккӕ хъуыды кӕндзыстӕм Йӕ сӕргонд нын бӕрӕг нӕма у, иронау ӕй куыд схондзыстӕм, уый, чи зоны ма афтӕ баззайдзӕн палатӕ, ну, фыст. Куы йӕ дзурай, уӕд номыр нӕ зӕгъдзынӕ, нӕ? Номыр. Куы йӕ дзурай, уӕд хъуамӕ зӕгъай ӕхсӕзӕм палатӕ дзургӕйӕ. Йӕ фыст куы уа, уӕд, чи зоны ма афишӕйыл фыст Куы рцӕуа, уӕд ӕй, чи зоны, ма афтӕ дӕр ин ныууадзӕм палатӕ, куыд вӕййы афтӕ палатӕ, номер шесть. Дзургӕ та йын уӕвӕн нӕй у, хъуамӕ зӕгъай ӕхсӕзӕм палатӕ. Гъе ахӕм хъуыдытӕ, йӕ ахӕм хабӕрттӕ. Йӕ рон кӕд фарстатӕ и, уӕд уӕ фарстатӕн дзуапп зӕрдиагӕй ратдзынӕн. Аныхас кӕнӕм ӕртӕккӕ ӕркӕсон актуальная тема для молодежи. Разы дӕн уемӕ. Ӕртӕккӕ, хъыгагӕн, ирон ӕвзаг уый ӕртӕккӕ тӕлмацы кой кодтам. Ӕры ӕнӕуый ӕмтгӕй райсгӕ ирон ӕвзаг тынг фӕцудыдта. Тынг-тынг фӕцудыдта ӕмӕ мӕ фӕнды бӕргӕ не ппӕт дӕр лымӕт кӕнӕм, цы кӕнӕм, куыд кӕнӕм, цӕмӕн афтӕ уайы. Цы мадзалы ссарӕн ис, цӕмӕй фӕстӕмӕ ирон ӕвзаг йӕ гаччы сбада ӕмӕ йыл дзурой нӕ фӕсивӕд. Йӕ сӕйраг аххосаг зонын ӕвзаг афтӕ цӕмӕ фӕцудыдта, уый сӕйраг фарста у бинонты хсӕн ӕвзагыл куыд ӕмбӕлы, афтӕ нӕ дзурынц. Ирон ӕвзагыл нӕ дзурынц. Ӕз зонын бинонтӕ, кӕцытӕ кӕцыты хсӕн ныййарӕг мад ӕмӕ фыд, уыдон сыгъдӕг дзурынц иронау, фӕлӕ сӕхи хсӕн цотимӕ та дзурынц уырыссаг ӕвзагыл. Ахӕм бинонтӕ фылдӕр сты Дзӕуджыхъӕуы. Хистӕртӕ зонынц ӕнӕрӕдыдӕй ирон ӕвзаг, сӕ кӕстӕртимӕ ирон ӕвзагыл нӕ дзурынц, уыйхыгъд кӕстӕртӕ ирон ӕвзаг никуы хъусынц. Кӕмӕй фехъусой, рӕвдауӕндоны дзурынц уырыссагау, скъолайы дзурынц уырыссагау, Уӕлдӕр ахуырад кӕм и, уым дӕр уырыссагау. Скъолайӕ уӕлдай ма цӕуынц секцитӕм. Чи зарынмӕ цӕуы, чи ныв кӕнынмӕ цӕуы, чи спортмӕ цӕуы ӕмӕ алы ӕууӕлы дӕр дзурынц уырыссаг ӕвзагыл. Ӕмӕ адӕймаг ахъуыды кӕны, ӕмӕ кӕм фехъуса ирон ӕвзаг? Кӕд ӕмӕ рӕвдауӕндоны дӕр, скъолайы дӕр, уӕлдӕр ахуырады дӕр, иннӕ къабӕзты дӕр, алы ран дӕр дзурынц Уырыссаг ӕвзагыл. Кӕм хъуамӕ сдзура кӕстӕр йӕхи мадӕлон ӕвзагыл? Нӕ йын уыцы фадат, нӕ йын дӕттӕм уыцы фадат, ӕмӕ йын уыцы фадат раттын хъӕуы. Уыцы фадат дын раттын хъӕуы, фыццаджыдӕр уал ын ӕй хъуамӕ раттой йӕ бинонты хсӕн. Мӕ бинонты хсӕн хъуамӕ урс, иронау дзурой, уырыссагау нӕ фӕлӕ. Уымӕн ӕмӕ ӕртӕккӕ иуылдӕрӕй куыдӕй зонӕм, афтӕмӕй нӕ нӕ Ирыстон, Дзӕуджыхъӕу нымад цӕуы куыд куыд многонациональный кӕй хонӕм, бирӕ адӕмы хатт нӕм цӕры. Ӕмӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ адӕмы хаттӕн Уӕрӕсейы цӕргӕйӕ уырыссаг ӕвзаг у тынг ӕхсызгон ӕвзаг, кӕцы дӕтты фадат кӕрӕдзийы ӕмбарынӕн ӕмӕ йыл уырыссаг ӕвзагыл ӕнӕдзургӕ нӕй. Уый хорз мадзал у кӕрӕдзийы ӕмбарынӕн, кӕрӕдзиимӕ ахастдзинӕдтӕ ссарын ӕмӕ уый тыххӕй хорз мадзал у. Фӕлӕ уый хыгъд хъуамӕ хи ӕвзаг адӕймаг ма рох кӕна. Уымӕн ӕмӕ у хи ӕвзаг, нӕ хи ӕвзаг, ирон ӕвзаг. Ӕмӕ Ӕз уынын ацы фарста мӕхӕдӕг, уым ӕмӕ хъӕуы бинонты фарст, бинонты хсӕн дзурыны уӕлдай ма ис скӕнӕн ахӕм хъуыды, ахӕм хабар. Ӕмӕ рӕвдауӕндӕттӕ. Зӕгъӕм, мӕнӕн ӕмӕрӕджы фӕзынди дыууӕ азы йыл цӕуы ирон гимнази. Бирӕтӕ радтой сӕ кӕстӕртӕ уырдӕм сӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, бӕстон дзы ирон ӕвзаг ахуыр кӕнынц. Ӕмӕ хорз уаид рӕвдауӕндӕттӕ дӕр, ахӕм рӕвдауӕндӕттӕ куы байгом кӕниккой ӕмӕ фадат куы уаид нӕ адӕмӕн, ӕмӕ ирон ӕвзагыл кӕм дзурынц, ахӕм рӕвдауӕндон комкоммӕ. Уый, мӕнмӕ гӕсгӕ, хорз хъуыды у. Ӕмӕ стӕй бирӕ ныййарджыты фӕнды сӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕуид уый, ӕмӕ сӕ бафӕндид, цӕмӕй йӕ кӕстӕры къухыл ныххӕца ӕмӕ йӕ акӕна ирон рӕвдауӕндонмӕ, ирон ӕвзагыл сын кӕм амоной дунейы сконд ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Стӕй уӕд дарддӕр, уымӕн ӕмӕ бирӕтӕ афтӕ фӕдзурынц: мӕнӕ нӕхимӕ хӕдзары иронау дзырдта мӕ сывӕллон цалынмӕ йӕ Рӕвдауӕн донмӕ нӕ радтам уӕдмӕ. се ппӕтӕн фыццаг аххосаг иууылдӕр уый у ифсон фӕкӕнынц. Ам та нын уайд уый уыцы фадат, уыцы гӕнӕн ӕмӕ рӕвдауӕн донмӕ йӕ кӕд бакодта, уӕд зӕрдӕ дарын уыдзӕн, ныфс уыдзӕн уымӕй ӕмӕ уым дӕр дзурдзысты ирон ӕвзагыл. Афтӕтӕ. Александр, бынатӕй фарста дын бафӕрсон дӕ.

Дӕ хъуыды цы у? Мӕ хъуыды уый у, ӕмӕ Зӕгъӕм, компьютерон терминтӕ дӕр фӕзыны. Ӕмбарынӕй, мӕнӕ йеддӕ чи сты, уыцы уыцы терминтӕй алидзӕн нӕй. Ӕппӕт ӕппӕт дунейы ӕвзӕгтӕ чи сты, уыдон уыдонмӕ дӕр бахъуызынц, уыцы темӕтӕ бахауынц, уыцы темӕтӕ ӕмӕ сыл ӕнӕдзургӕ нӕй ӕмӕ сӕ хъӕуы пайда кӕнын. Комкоммӕ сӕ афтӕ куы зӕгъай, ҳалӕ-ма уыцы терминтӕ дӕр ирон ӕвзагмӕ ратӕлмац кӕнӕм ӕмӕ ӕмӕ ирон ирон ӕвзагӕй ӕвзагыл сӕмбарын кӕнӕм кӕрӕдзийӕн. Мӕнмӕ гӕсгӕ уый раст хъуыды нӕу. Ӕрзӕгъӕм, компьютер нӕ? Компьютер хъуамӕ компьютерӕй баззайа. Зӕгъӕм, мӕнӕ адӕмӕн уарзон чи сси Инстаграм ӕмӕ йӕ куыд зӕгъдзынӕ ӕндӕр ӕвзагыл, нӕ? Афтӕ куы аракъах-бакъах кӕна, ӕдӕй чи зоны ӕмӕ истытӕ хъуыды кӕнай, фӕлӕ уӕд уый уыдзӕни ӕдылыдзинад ӕмӕ адӕймаджы сӕрызонд феннӕрдӕм кӕндзӕн, иннӕрдӕм ӕй фездӕхдзӕн. Уымӕн ӕмӕ, зӕгъӕм, ВКонтакте, нӕ? Ӕрыл бацархай ӕмӕ йӕ куыд зӕгъдзынӕ? Сӕ нӕмттӕ разы дӕн демӕ ивын нӕ хъӕуы, фӕлӕ дзы фӕзыны, зӕгъӕм, загрузить, скачать сообщения ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Мӕ уыдон Уыдон та мӕнмӕ гӕсгӕ хъӕуы. Зӕгъӕм, ӕрбарвит-ма мӕм ӕрбарвит-ма мӕм дӕ уацмыс, ӕрбарвит-ма мӕм дӕ хъуыды. пришли мне сообщение да хъусын дӕ хъусынгӕнинаг мӕм фӕхӕццӕ кӕн эр сообщени дзырд сообщени йӕн ис комкоммӕ баивын ивындӕр ӕй нӕ хъӕуы исын йӕ бӕсты цӕмӕй сдзурӕм нӕхи взагыл изаманай дзырд хъуыды ӕрбарвит ма мӕм дӕ хъуыды ӕрбарвит мӕм дӕ уац мӕ цы кӕны Дӕ дӕ хъуыдытӕ дын, дӕ уацтӕм дын ӕркастӕн, дӕ сообщенитӕм, нӕ? Мӕ мӕ сӕ мӕ мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдысты зӕгъӕм ахӕм ныхас. Уымӕ гӕсгӕ уыдон хъӕуы фыл фылдӕр хатт сыл хъӕуы дзурын иронау, ирон ӕвзагыл. Ӕмӕ гӕсгӕ. Вконтакте сӕ фыстӕг ратӕлмац кодтой, уый дӕр. Куыд зӕгъыс?

Артисткӕ-дӕн ӕнхъӕл Ӕз, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мӕхи ӕвзаджы дӕсныл нӕ нымайын, уымӕн ӕмӕ уымӕн ис йӕхи дӕснытӕ, ирон ӕвзаг чи иртасы ӕмӕ йын райсомӕй изӕрмӕ уыцы куыст чи кӕны ӕмӕ йӕ сӕр чи рисын кӕны ирон ӕвзагыл. Ӕмӕ, куыд зӕгъын, чи йӕ иртас, ахӕмтӕн ӕмбирӕ ис, ис сӕрмагонд институттӕ, ис нӕм филологтӕ, ис нӕм факультет филологийы, филологийы хайад университеты, уым ис нымад, нымад дӕснытӕ, ирон ӕвзаг тынг хорз чи зоны, уыдон. Ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уыдон мӕнӕй фылдӕр зӕгъдзысты, ӕз куыд актер, куыд сценӕйыл архайӕг ӕмӕ ӕрвыл рӕстӕг, ӕрвылхатт чи сӕмбӕлы ирон ӕвзаджы фарстатимӕ, сценӕйыл, драматургийы бындурыл, йӕ ахӕм адӕймаг дӕн ӕмӕ уый хыгъд уый бындурыл мӕ хъуыдытӕ дзурын цы хъӕндзинӕдтимӕ сӕмбӕлӕм, цы зындзинӕдтимӕ сӕмбӕлӕм, ӕнцон нын кӕм вӕййы ӕмӕ нын зын кӕм вӕййы, уыцы фарстатимӕ тӕлмацы фарстатыл куы дзурӕм, уӕд. Цыма мӕ фӕнды зӕгъын, мах ирон театры мидӕг ирон театры спектакль куы вӕййы куы февдисӕм уӕд уӕлдайдӕр кӕстӕртӕн уӕд хъыгаг уый вӕййы ӕмӕ кӕстӕртӕ сӕ фылдӕр вӕййынц ӕрмӕнӕрдӕбон куыд дзырдтон афтӕ йӕ зӕгъӕм наушник нӕ ӕмӕ йӕ куыд ратӕлмац кӕндзынӕ наушник ирон ӕвзагмӕ ӕмӕ мӕмӕ гӕсгӕ хъӕуы ра тӕлмац кӕнын нӕ хъӕуы. Нӕ ус никӕй зӕгъ кӕнӕ хъусӕн, ӕрӕй куыд ратӕлмац кӕнӕм. Хъусыл, хъусыл дарӕн, нӕ? Мӕ хъусыл, хъусыл дарӕн, хъусыл дарӕн хъусцагдӕр у хъусыл дарӕн. Хорз, хорз хъусыны мадзал, нӕ? Кӕнӕ хъусыны мадзал, кӕнӕ наушник. Хорз фехъусыны мадзал мӕ куыддӕр удыгас дзырд нӕ уайы, йӕ хъуыды мӕнӕ тыххӕй ӕрбайсгӕ цыма у, афтӕ уайы. Мӕнмӕ гӕсгӕ нӕ ушник куы зӕгъай, уӕд нӕ фӕрӕдийдзынӕ. Ӕмӕ ха, чи зоны мӕ мӕ бараст кӕной, тӕккӕ мӕм чи хъусы, филологтӕ, уыдон зӕгъдзысты, раст нӕ дӕ, ис дзырд кӕнӕ йӕм ис уыцы дзырдмӕ ссарӕн ирон ӕвзагыл дзырд, кӕцы йӕ комкоммӕ ратӕлмац кӕндзӕн ӕнцонтӕй ӕмӕ уыдзӕн зӕрдӕмӕдзӕугӕ. Кӕд ахӕмтӕ ис, кӕд ын ис ратӕлмац кӕнӕн, мӕмӕ гӕсгӕ уын уый хӕдзармӕ, хӕдзармӕ йӕ диу нӕ радтой куыст. Скъолайы йӕ хӕдзармӕ куыстӕн райсут ӕмӕ йыл ацагъыс кӕнут. куд ратӕлмац кӕнӕм наушник, цӕмӕй райхъуса, зӕрдӕмӕдзӕугӕ дӕр уа, ӕнцон дзурӕн дӕр куд уа, ӕма йӕ ӕнӕрӕдыдӕй фехъусгӕйӕ, цӕмӕй ӕнӕрӕдыдӕй адӕймаг бамбара уайтӕккӕ, наушник цы у, зӕгъгӕ, уый. Ӕмӕ мӕ ныхасмӕ дзурын уӕлдӕр цы дзурын, Ирон театры, хъыгагӕн, ахӕм ныв арӕх фенӕм, мӕнӕ кӕстӕртӕн куы фӕдӕттӕм спектакль, мӕнӕ та уыцы дзырд дӕр, спектакль, куыд ӕй зӕгъдзынӕ, равдыст, ӕмӕ равдыст выставкӕ дӕр у. Ӕмӕ йын, ӕмӕ йын нӕ йӕ театр дӕр, театр дӕр куыд ратӕлмац кӕндзынӕ? Место зрелища, нӕ? Ӕру, зӕгъӕм, дом зрелища или куыд ӕй зӕгъон, ӕмӕ йӕ, йӕ дӕн, Театр уымӕ театрӕй баззади. Уырыссаг ӕвзаг хъӕздыг ӕвзагыл нымад у, тынг хъӕздыг ӕвзагыл, мӕцӕгӕй дӕр афтӕ у. Фӕлӕ йын йӕ дзырдтӕм куы ркӕсай, фылдӕр дзырдтӕ чи сты, зӕгъӕн ис ӕмӕ йӕ рӕстӕмбис, уыдон иууылдӕр ӕрбайсгӕ сты грекъаг дзырдтӕй. Грекъаг дзырдты бындурыл сты иууылдӕр. Фыст вӕййы от греческого, от латинского. Ӕмӕ сӕ афтӕ хицӕнтӕй куы исай, хицӕн хицӕнтӕй сӕ куы исай дзырдтӕ, ӕмӕ сӕ ирон ӕдде уырыссаг ӕвзагӕй куы сисай, уӕд уырыссаг ӕвзаг ныммӕгуыр уыдзӕни, афтӕ зӕгъӕни, уымӕн ӕмӕ размӕ нал ацӕудзӕн. Йӕ бон уый цӕмӕн афтӕ у? Уымӕн ӕмӕ рӕстӕг Тынг-тынг-тынг бирӕ рӕстӕг ивгъуыды, ивгъуыдӕй абонмӕ мӕнӕ уӕлдӕр куыд загътам, адӕм размӕ цӕуынц, ӕхсӕнад размӕ цӕуы, змӕлд цӕуы, кӕрӕдзиимӕ, ӕндӕр адӕмыхӕттытимӕ ахастдзинӕдтӕ уыди. Ӕмӕ уыцы ахастдзинӕдты наукӕйы бындурыл, базарады бындурыл культурӕйы бындурыл ахастдзинӕдтӕ уыди, хӕсты хабӕрттӕ дӕр бахастой сӕхи ивддзинӕдтӕ ӕхсӕнадмӕ ӕмӕ уыйхыгъд уыйхыгъд ӕхсӕнад ӕвзаг чи у, ӕвзаг уый дӕр кӕмдӕр фӕивта, кӕнӕ йӕм бахастой ног ахорӕнтӕ, ног дзырдтӕ. Майосы ног дзырдтӕг рӕстӕг цыди ӕмӕ нымад ӕрцыдысты куыд ӕвзаджы, хи ӕвзаджы дзырдтӕ. Афтӕмӕй та Ермӕнӕ куыд зӕгъын уӕлдӕр еры ирон ирон ӕвзаджы дӕр. Мӕхи мын стыр стыр дисы дӕрӕй куыд зӕгъон, ӕрӕджы ахъуыды кодтон. Ис дзырд тайын, батади. Мит тайы, цырагъ батади. Ӕмӕ йӕ уырыссагау ӕвзагыл дӕр, уырыссаг ӕвзагыл дӕр афтӕ у: тайыть, тайы, тайгӕ, таить. Ӕмӕ мӕхой тынг дисы бафтыдта, зӕнхӕй кӕцӕй афтӕ, ӕмӕ дзы кӕцы адӕмы хаттмӕ хауы фыццагдӕр уыцы дзырд. Уырыссаг ӕвзагӕй ӕрбацыд ирон ӕвзагмӕ ӕви ирон ӕвзагӕй уырыссаг ӕвзагмӕ бацыди. Уымӕн ӕмӕ куыд зонӕм, ахуыргӕндтӕ нын куыд дзурынц, ӕмӕ кӕд сӕ хъуыдыйыл ӕууӕндӕн ис, уӕд уыдон афтӕ зӕгъынц, дзырд бӕгатырь бӕгъатырӕй рацыди, ос бӕгъатыр, зӕгъгӕ. Ӕмӕ, ӕмӕ чи зоны ма та уырыссаг дзырд уыди богатырь, уымӕн ӕмӕ ос, ас, ос, нӕ, куыд зонӕм нӕхи, нӕ, ома ирон бог, ирон богатырь, нӕ, ирон, ирон хъӕбатыр, ирон бӕгъатыр, бӕгъатыр. Ӕмӕ ам дӕр нӕ зонын, ӕрӕуыцы дзырд кӕцӕй, кӕцӕй мах, мах кӕцӕй ысчи, нӕ куыдӕй нӕм ӕрбафтыди, кӕнӕ кӕнӕ Уырысмӕ афтыди, уыцы дзырд махӕй, ирон адӕмӕй, уымӕн ӕмӕ нын уыди кӕдфӕндыдӕр ахастдзинӕдтӕ кӕрӕдзимӕ. Ӕркӕсӕм нӕ архайджытӕм. Ис ахӕм къордтӕ цалдӕр рӕвдауӕндоны. Уӕ бон хорз иттӕг раст ныхӕстӕ. Бузныг тынг цымыдисаг ӕрмӕг уӕ цӕрӕнбон бирӕ. Ерманы уӕлдӕр цы хъуыды загътон рӕвдауӕндӕтты тыххӕй ирон ӕвзагыл, цӕмӕй дзурой ӕмӕ мӕнӕ Куыдзойты Анжелӕ кӕд уый ныффыста тӕккӕ агӕпп кодтон, иста ма ахӕм къордтӕ, ома Ӕмӕ къордтӕ ис уый зонын, рӕвдауӕндонӕн йӕхи мидӕг и къордтӕ, кӕнӕ-иу сахаты рӕстӕмбис адзурынц иронау, бацӕуы сӕм ирон ӕвзаджы ахуыргӕнӕг ӕмӕ иронау сдзуры. Гугкытӕ, цыдӕртӕ, уӕлдӕф, хур, мад, иу цалдӕр дзырдӕй спайда кӕнынц ӕмӕ ацӕуы. Мах архайдтам рӕвдауӕндӕтты хъомылгӕнджытимӕ, мӕнӕ нӕ проект ирон чиныгӕй, нӕ мобилон ӕфтон ирон чиныгӕй уыдон дӕр архайдтой. Мӕ сывӕллӕттӕ ӕмдзӕвгӕтӕ ахуыр кодтой уыцы Мӕнӕ йе рцӕуы мах иумӕ иумӕ кӕй фестӕм, уыцы ӕрмӕгӕй. Демӕ дӕр Александр бузныг дын комкоммӕ зӕгъӕм. Ахӕм куыст цӕуы, фӕлӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕфылдӕрӕй фӕфылдӕр кӕнын ӕй хъӕуы, фӕуӕрӕхдӕр кӕнын ӕй хъӕуы. Кӕй дӕ цӕрӕнбон бирӕ хсарды, дӕхӕдӕг стыр куыст кӕныс, уый тыххӕй мах Ӕхсаримӕ стӕм иу студи, ӕмӕ уыцы куыст хъӕуы уӕрӕхдӕр кӕнын. Дыст фӕлдӕхтӕй йӕм бавналын хъӕуы. Ӕмӕ хицӕн, хицӕн уроччытӕ, хицӕн хайгай фаг нӕу. Фӕлӕ комкоммӕ сӕрмагондӕй куы скӕнай рӕвдауӕндон, ӕрмӕстдӕр ӕй ирон ӕвзаджы бындурыл куы скӕнай, ууыл ма хъуыды кӕн, куыд хорз у, уый. Ӕмӕ йӕм цас кӕстӕртӕ бахондзысты. Ныййарджытӕ, фылдӕр мӕн тынг уырны, ирон адӕм Ирон бинонтӕ сӕ фылдӕр, сӕ фылдӕр, уымӕн ӕмӕ сӕ мидӕгӕй фӕнды, сӕ миддунейы сӕ фӕнды, цӕмӕй сӕ кӕстӕртӕ дзурой, фӕлӕ цивилизаци чи у, змӕлд чи у, иумӕ, нӕ иумӕйаг змӕлд чи у, уый хӕссы йӕхи закъӕттӕ. Ӕмӕ уыцы закъӕттӕ та сты ирон адӕмӕн пайда не сты. Комкоммӕ ирон адӕмӕн. Базарады райрӕзтӕн пайда сты, экономикӕйы райрӕзтӕн пайда сты. Фӕлӕ культурӕйы райрӕзтӕн, ирон адӕмы культурӕйы райрӕзтӕн та пайда не сты уыцы ахастдзинӕдтӕ. Уымӕн ӕмӕ уый хыгъд ирон культурӕ, ирон аивад комкоммӕ та ирон ӕвзаг, абон ирон ӕвзагыл дзурӕм, ирон ӕвзаг цудгӕ кӕны. Ӕмӕ цӕмӕй ма цуда, уымӕн та ис мадзӕлттӕ ссарын хъӕуы, афтӕ нӕ зӕгъынмӕ нӕ кусынц, тынг бирӕ кусынц. Ӕхсар дӕхӕдӕг цы куыст кӕныс, комкоммӕ уый у стыр куыст, уымӕн ӕмӕ ирон ӕвзагмӕ ратӕлмац кодтай уацмыстӕ, ирон ӕвзагӕн скодтай йӕхи сайт, ис фадат не ппӕтӕн дӕр бацӕуын уыцы сайтмӕ ӕмӕ райсын, цы ӕрмӕг дӕ хъӕуы, уый. Аргъау уа, пьесӕ уа, ӕмдзӕвгӕтӕ уой, прозӕ уой, нӕхи фысджытӕ. нӕхи фысджытӕ, уый у стыр пропагандӕ, уыцы куыст кӕй кӕныс, уый тыххӕй дын бузныг, ӕмӕ дзы адӕм кӕй пайда кӕнынц, уый дӕр зонын. Ӕмӕ уӕдӕ нӕм ис ирон зарджытӕ, ирон зарджытӕ ӕмӕ ирон фольклорыл чи куса, ахӕм къордтӕ дӕр нӕм ис. Ирон адӕмон инструменттӕ Берозты Тамерлан чи йе мбӕлттимӕ, чи сног кодта, ивгъуыдӕй сӕ чи систа, чи ракъахта ӕмӕ сӕ фӕстӕмӕ чи сног кодта ӕмӕ сыл цӕгъды ӕмӕ сӕ адӕмы размӕ хӕссы ӕмӕ цӕмӕй фӕхъӕстӕуой нӕ кӕстӕртӕ сӕ рагфыдӕлты фарнимӕ, нӕ сӕ рагфыдӕлты кадимӕ. Фӕлӕ уый фаг нӕу. Дзургӕ та нӕ кӕнӕм, Ӕрӕрӕджы уыдыстӕм Беслӕны, аластам сывӕллӕттӕн аргъау, ӕмӕ уыцы ӕмӕ мидӕмӕ куыд цыдыстӕм галуанмӕ, культурӕйы галуанмӕ, афтӕ хистӕр адӕймаг чи у, ахуыргӕнӕг, уый кӕстӕртӕм дзуры уырыссагау. Ӕмӕ сӕ ахастдзинӕдтӕ, сӕ кӕрӕдзиимӕ сӕ ахастдзинӕдтӕ уыдысты иууылдӕр уырыссаг ӕвзаджы бындурыл. хъуыстонцӕ. Кӕрӕдзимӕ уырыссагау дзурынц кӕстӕртӕ дӕр, ахуыргӕнджытӕ дӕр семӕ, ӕмӕ сыл сты. Уый фыццаг хатт нӕу, уый тынг тынг арӕх вӕййӕм, Беслан арӕх вӕййӕм. Ӕмӕ йӕ алы хатт дӕр бафиппайын, хъыгагӕн, Беслӕны фылдӕр дзурынц уырыссагау. Уый стыр диссаг у, мӕ стыр дисы бафтыдта уый. Мӕ уый раст нӕу. Ирон хъӕуыл хъӕуыл нымад у, кӕд горӕт у юридикон бындурыл нӕ, фӕлӕ уӕддӕр ирон хъӕу у. Ӕмӕ цӕмӕ хъуамӕ дзурой, ӕмӕ уый кӕй аххос у, хистӕр аххос у. Ӕмӕ йын загътон, зӕн дӕ кӕстӕртӕм зӕгъын, ирон ӕвзагыл цӕуыннӕ дзурыс. Ирон, ирон сылгоймаг дӕ, иронау сӕм дзурын хъӕуы. Ӕмӕ, дам, мӕнӕ мӕхӕдӕг афтӕ, уфтӕ, уфтӕ, мӕ кур. Ӕмӕ махӕй аразгӕ у, уӕдӕ кӕмӕй? Хистӕртӕй аразгӕ у, фӕлӕ махӕн нӕ бон цы у, уый. Махӕн нӕ бон цы у, уый хъуамӕ кӕнӕм. Нӕ бон та бирӕ у, чысыл у, уый нӕхицӕй аразгӕ у. Ермӕнӕ рахизын мӕ фӕнды ногӕй та нӕ сӕйраг темӕмӕ, вебинары темӕ у дунеон литературӕйы классиктӕ сдзырдтой ирон ӕвзагыл. Ӕмӕ сӕ ирон ӕвзагыл чи сдзурын кодта? Ирон ӕвзагыл сӕ сдзурын кодта сдзурын кодтой нӕ фысджытӕ, удыгас чи у сӕ цӕрӕнбон бирӕ уӕд, Гайтымы нын Иосы фадат ис, ӕмӕ Толстой дӕр, Чехов дӕр, Шекспир дӕр ӕмӕ иннӕ фысджытӕ кӕй сдзырдтой ирон ӕвзагыл, ӕмӕ Мӕ зӕгъын фӕнды, Джусойты Нафи дзӕнӕты бадинаг уый тӕлмацты дӕр бирӕ бакастӕн. Шекспиды ратӕлмац кодта, уый зонын. Чеховы, Чеховы уацмыстӕй бирӕ ратӕлмац кодта. Змӕнӕ кӕстӕртимӕ архайгӕйӕ сӕмбӕлдтӕн-иу арӕх, мӕ иу дзы фыст уыд Джусойты Нафийы тӕлмац, зӕгъгӕ. Ӕмӕ-иу уыди тынг зӕрдӕмӕдзӕугӕ тӕлмац. Уӕдӕ мӕнӕ Кокайты Тотрадз кӕй ратӕлмац кодта Шекспиры сонеттӕ, уый та цӕй аргъ у? Уый куыд диссаг у ӕмӕ йын куыд бантысти, куыд зӕрдӕмӕдзӕугӕ тӕлмац у! Зӕй уе ппӕтӕн дӕр мӕ зӕрдӕ зӕгъы, цӕмӕй уе ргом радтат уыцы сонеттӕм. Бахъахъхъӕдта Шекспирӕн йе взаг, йӕ рӕсугъддзинад ын равдыста ирон ӕвзагыл. ирон ӕвзаджы фӕрцы. Ӕмӕ ёй у ёй у стыр хорз хъуыддаг ӕмӕ стыр хорз хъӕугӕ куыст. Ӕмӕ ёй уыцы хъӕугӕ куыст мах дӕр кӕнӕм. Ӕхсызгон нын вӕййы махӕн ирон театр, ирон театры сценӕйӕ кӕй райхъуысынц дунеон классиктӕ нӕхи ирон ӕвзагыл ӕмӕ сӕ адӕмы зӕрдӕтӕ кӕй айсынц ой у тынг хорз кӕд ма уым фарста ахӕм мӕнӕ фыссынц о разы дӕн мӕнӕ куыдзойты анжела у уеппӕт дӕр ӕй зонут ӕвзаджы дӕсны филологийы кафедрӕйӕн декан декан у Согуйы ӕмӕ Цӕгат Ирыстоны паддзахадон университет Къостайы номыл ӕмӕ у декан, дзуапп дӕтты ирон ӕвзагӕн ӕмӕ мӕ мӕнӕ фыссы ирон бӕгъатыр, богатырь, бӕгъатыр, батыр, тюркаг дзырд у, тайын, таить. Вот. Германы мӕм ныффыста, ӕрдӕбон цӕй кой кодтам. Таить, тайын. уый дам у тайын тайӕть иумӕйаг индоевропӕйаг уидаг у индоевропӕйаг уидаг ӕмӕ йыл мӕ гайты мӕ базыдтам фӕлӕ тынг цымыдисаг у ӕрфыссы викӕ хадыхъаты викӕ мӕнмӕ гӕсгӕ сывӕллӕтты разӕй ӕнувыддӕр куыст кӕнын хъӕуы ныййарджытимӕ Разы дӕн уемӕ. Абайты Васойы этимологион дзырдуатмӕ ӕркӕсут, дзырдты равзӕрд уымӕ гӕсгӕ сбӕрӕг кӕндзыстут. О цӕрӕнбон бирӕ Майрӕмыхъаты Фатимӕ. О цӕрӕнбон бирӕ. Дзырды фарстатӕ сты ӕнӕкӕрон. Хъыгагӕн, нӕ эфир ӕнӕкӕрон нӕу. Иу хатт ма йӕ зӕгъын. ирон театры фӕрцы махӕн ӕхсызгон у ирон театры фӕрцы нын ис фадат ӕппӕтдунеон классиктӕ фехъусын сӕ сфӕлдыстадимӕ базонгӕ уӕвын ӕмӕ сӕ фехъусын ирон ӕвзагыл уый тыххӕй уеппӕт цӕрӕнбон дӕр бирӕ уӕд ирон ӕвзагыл дзурут мадӕлон ӕвзаг ма рох кӕнут ма амонджынӕй цӕрут бузныг уын